nda vhana vha mukalaha ndi yo riva mulugisi wa tshitshavha ndi hanefha venḓa vha ṱanganedza hanefha kha u khou tshola na so vhana vha mukalaha hafha ndi hone hune vha tshi khou nga vha khou dzheleliwa ndi hune vhane vha ṅwalela kha aḓirese khedzi kana namba fono dzi tevhelaho and then hai kha ri ṱuwe ri ya ngeno ofisini hafho ndi hune nṋe nda ḓovha ndi khou amba na lutendo ra pfha uri ri mu thusisa hani nga nḓilaḓe mara hu u khou thoma naa kha pfo ṱanganedza zwihulu o vhofholowa vhukuma um ha songo shavha ni ee ha o swika hone hone mm, so ee o swika ya ri ṅwalela lutendo ee hai ri fhano ro mu vhidza ro to ri pfhe vho nga wawe uri ee, u u khou to zwi ri mini okay nṋe nga madzina ndi pfhi lutendo makhado ya ndi bva ngovhela mm. ee nṋe ndo ṅwalela ee u khou dzhola na nga nṱhani ha uri ndi khou humbulela uri boyfriend anga u khou ndzholela ngori ana maḓuvha a tshi tenda ndi tshi exchange founu naye ee cause ndi tshi fara founu wa mbo ḓi doba nga u ṱavhanya so ndi ambulela zwiṅwe zwithu a tshi u ṱamba u vho ṱuwa nayo ende nga muḓi wa tshi ḓo to ntsia nayo a ri bebi kha sala na founu khe mara ndi maḓuvha a tshi a zwi ita ezwo zwithu ende no wana zwiṅwe zwithu ndi tshi mu vhudza a hanedza hmm. ee okay so nga nḓila ine a khou amba ngayo ndi lini vheiwe ndi u bva lini ni tshi khou funana ro thoma u funana nga 2016 hmm. ro wanana tshikoloni ya ee na three years okay hanefho musi a tshi khou amba hu khou sumbedza zwo khamusi wa swikela hune na vha ni noṱhe No- no- ni khou tou dzula noṱhe kana hu no tou ita vho tshi yo dalavho hai a ri dzuli roṱhe ndi to ya ndi tshi to ya mu dalela o hezwo zwithu zwoṱhe ene u khou zwi wana musi a o ya ee okay ya zwi khou pfala nga maanḓa so u khou sumbedza uri o dzula naye ha khou amba ḽi no khou fukwa ni hambe zwino fusha muthu ndi tshi mu vhudzisa ha tendi na luthihi mara ndi khou zwi humbulela uri hu na zwithu hafha zwine zwa khou itea Hmm, ah, ḽi khou pfala vhukuma e tshitshavha hai fhungo iḽi ḽi khou pfala vhukuma wa swika une wa tou vhudzisa muthu a vha tshi khou sokou fara fhaḽa a tshi litsha tshi ange a tshi litsha huvha eh, hu pfhi o ḽoo fhungo hu vhona nga valuvalo zwi amba zwori hu na valuvalo hafha fhethu hmm, so ha hu sina na mini o swika hone hone ṅwana wahashu hafhanoni ndi hune ra ḓo mu thusa kha eh, tshiṅwe na tshiṅwe zwavhuḓivhuḓi tsho tsho no vha ngonani so zwino ri tshi nga tou nyaga u tou ḓivhesesa u khou nyaga ri tshi to ḽi tandulula nga nḓila ḓe ri thuso ya vhoriṋe u khou nyaga i tshi tou vha nga nḓila ḓe okay nṋe zwavhuḓi vhuḓi kha vheiwe ndi khou nyaga ni thuse ndi wane vhuṱanzi vhu no farea vhu no fusha hmm. ngori ni nga si kone u tou dzula ni khou tou humbulela hmm. ee eh, ngori na ni mune ndi tshi nda muvhusa nga sitende hmm. so ndi khou nyaga vheiwe ndi tshi to nṱoḓela vhuṱanzi vhu no fusha kana zwi zwinepe tenda zwa vha zwi khou vhonala uri ee ha vhathu vha khou funana khezwi zwinepe ha ndi ri ro tou ḓana zwi ri kho ki ro mu wana o vha hu gede nga tshifhingaḓe kana ra tou ri no ri ri naye zwino ri khou mu vhona Eh, lutendo kha gidime aḓe na zwezwo zwo luga yani khou nyangesa Eh, zwezwo ngori thi zwino ndi khou amba iḽi ngori hai ri na vho vha makone vhukuma kha ho mushumo vhane zwino to ruma u to ya ngei nnḓa tshitshavhani Ri swika ri ri ṱoḓeleni muthu wa so so so ha ḓo pfa lu tshi khou dzhena luṱingo uri ano eh, ro mu fara ee khou nyangesa zwezwo Eh, hai a huna zwiṅwe ro mu thetshelesa o ḽi amba eḽo ḽo bvela khagala hu si na mini so zwino tsho sala ri tshi uri riṋe ri ya ngei nnḓa um ri ri ṱoḓuluse nga ho muṱhangana uri Ee mafhungo awee o to a vhekanya nga nḓila ḓe so zwino tshitshavha tshashu kha kha kha ri lindela nyana zwiṱukuṱuku ri konḓelela nyana zwiṱukuṱuku ri ṱangane hafhu futhi musi ro no wana vhuṱanzi vhu fareaho ri vhone zwori fhungo uri ḽi bva hani ndaa. Eh, ro swika hafhanoni thavhani moḽo ri khou ḓa hafhanoni macdonald zwa zwino muṅwe wa ṱoḓulusa vho riṋe o mpfarela vhuṱanzi no khou farea zwa zwino hafhano to ntsenela na khazwo hafhanoni kha whatsapp tshinepe tshone ndi hetshinoni so zwino nṋe ndi khou ḓo swika hafhanoni nda tou tshena nga tsha vhukoma na nṋe muṋe nda vhona nga anga maṱo uri u bva afho ra tou itisa hani musi nṋe ndo no dzhena hafhanoni ndo no wana so zwa zwino hafhanoni ngauri ndo no wana tshinepe it's better ndi foinele lutendo ndi mu ṱalutshedze haya mafhungo zwa zwino hafha noni so zwino zwone hafha noni khamera a dzi dzheni vhana vha hashu zwa zwino vheiwa ndo fanela u sala hafha noni ngo pfesesa msi right ndi zwone tshitshavha tsha hashu vhuṱanzi ndi hone lu khou farea nṋe ndo dzhena nge nga ngomu nda to ḓi vhonela nga nga maṱo so zwa zwino hezwinoni ri ḓo vha ro imela hafhanoni ro imela lutendo ngauri zwa zwino u khou amba zwo ri o imela uber zwa zwino u khou ḓo swika hafhanoni lune tene time a nga ḓi swika hanefho hu sina na zwino ṅwana mugara hmm? a ri ambi ri thosisani cause

Eh, zwezwiḽa zwe ra vha ri kha u dzudzanya zwone ndi zwone vhuṱanzi ndo vhuwana ono khou farea zwavhuḓi nga maanḓa endeni havhaḽa vhathu vha hone hafhanoni eh, nga vhaṅwe vha u ṱoḓulusa vho riṋe vha vha vha hanefha vha vhukati nḓeni vha khou shumana na na u ṱoḓulusa zwino so vha mutevhelela vha swika vha tshi muwana so zwino u khou sumbedza upfhi u hone hafhanoni mcdonald eh, so zwino ee ri nga ya mara zwine nda khou humbela kha ene ndi zwa uri when u get the a ri khou ya ri tasa dzinndwa kho mpfesesa emi ya vho riṋe ndi uri ene ri mu thuse eh, a wane zwine a khou ṱoḓa zwone kana a ḓivhe ngo ine a khou ṱoḓa yone a zwone so ri tshi swika ngeini a tendele rine ri muthu sa rit okay so a ri ṱuwe so hafha noni khamera a dzi dzheni ne zwi amba zwo ri ei ha ri vhane hafha nṋe ndi dzhene ndi ite mushumo wanga okay

ndi luvuno wana mukala ha mafhungo a dina khou zwi vhona so zwino iwe u na u la na u la afha fhethu zwino khou vhona unga zwino ḓo tou tshimbidzasani wana mukala
Hmm? a ri ambo ri tosisani cause zwi amba zwo ri a vhathu vhavhili vha khou tea u lwa zwino vha tshi lwa zwino hu khou itea mini Hmm? a si avhuḓi mafhungo a mungala ane ni khou ita wana wana mukala a si avhuḓi to

nṋe ni thembani
tshitshavha tshi khou fhela nnḓa nge mafhungo ri dzulisane a na ṅwana mukala na a ri ngo ḓa hafhanoni khamusi u nyago u tshinyedzela vhutshilo kana vhumatshelo no ri khou nyaga uri iwe u to zwi ipfa sa muthu wa munna uri zwine zwa khou itea kana zwine wa khou zwi ita a zwi ngo dzula wa mpfesesa a zwi ngo dzula zwino ri setilisane a mafhungo ri dzudzanyisane a mafhungo ri dzudzanyisane a mafhungo a ri ambi ri dzudzanyisane a mafhungo

ati u ambe na girlfriend au u ambe na musadzi wau ati so a ri ambi uri khutisani khoyu ho muthu u vhuya a ita mafhungo a so munna ne ndi u funa brian ṅwana mukala ndi u funa ṅwana mukala ngori zwithu zwine wa khou ita zwone ne zwi vha zwi nga iṅwe nḓila wampfesesa Eh, rina ri khou nyanga u tou tshinyela kana uri khamusi iwe vhathu vha u vhonesa muthu muvhi no ri vha tou bvisela muṅwe muthu u khou bvisa vhupfiwa hawe through zwezwi

songo ruta ndo
zwi to rali vhana vha mukala musi muthu a tshi khou tshila eh, a tshi khou tshila vhutshilo vhune ha vhukoisana zwi to rali a huna maṅwe masiandoitwa nga nnḓa uri eh, zwithu to ima nga yeneyi nḓila so zwa zwino ri khou i vhona situation uri ima nga nḓila ḓe vhathu vha hashu eh, ho tsitsikana badi
u tendo so uri mavhana ndo zwi humbulela zwithu nda ni vhudza uri ndi zwone na hanedza lutendo nṋe nda khou zwi ḓa dzi khou dzhia uri u ḓo zwi wana ngei nḓila zwa nda khou ndi ḓo muvhudza uri khou ṱangana mini lutendo sori muthu sori lutendo
so eh, ri khou tenda ri khou zwi vhona uri ho ṱangana mini so eh, zwino ini khou ri mini nga uḽa muṅwe ṅwana a ri ambe nga uḽa muṅwe ṅwana so zwino ni khou zwi vhona u khou zwi ita ngo ni funa hoyu mara uḽa muṅwe ṅwana khombulo ndi thoma ndi pfa mafhungo anga na lutendo Ne- houḽa khombulo hangwa nga haye zwino ngori nṋe na lutendo ndi tshifhinga ri khou funana thi okay houḽa muthu u khou dzhena vhukati ha mafhungo anga na lutendo so ahuna problem zwi amba zwori vhewe sothani mafhungo a vhewe after then nṋe ḓo vhe ndi ambe na houḽa muṅwe ṅwana right okay no stress

a khou mu fara hani musi ho ita zwithu zwa so vhe wene u wanetshedzwani fhethu wa so ende nga muthu ane ene ha muḓivhe mara ndi musadzi wa muthu we vha naye zwi khou mu farani khambe na nṋe khambe na nṋe ro ḓo thusa na ene ane
nda zwi wanesa ndi khou tamba kha whatsapp nda ndi zwone na i nda ra si zwone
ene tate o goda founu yanga ti
a thi ḓivhi uri ndi ri mini bcause o muthu nda ndo muthemba o mbudza uri ana girlfriend ene
ya zwi khou pfala vhukuma zwi khou sumbedzedza uri ya zwithu zwo vhe vhilingana badi so zwi amba a huna problema Eh, nyimele vha khou i vhona vhathu uri zwithu zwo ima nga nḓilaḓe um zwo wanala eh, vhuṱanzi ro vhuwana ende vhu khou fusha zwithu zwo itea so hezwi yone vhana vha mukala kho tou vha ayo vhathu vha khou lwala ende so a huna zwilingo zwine ra nga zwi ita vhana vha hashu so ri khou nyaga u fikisa venḓa nga ine nḓila zwi amba zwazwa zwino kha ri ya pfha zwori eh, lutendo na mashudu vha fhedzisela vho siphinyela zwifhio zwa zwino ri zwi pfhe zwori eh, vha khou nyaga u dzhia eh, vhukando vhufhio nga kha vhutshilo vha vha khou tshila hone so hafhanoni ndi na ri fano ro vha ri fanela ri na lutendo mara zwa zwino a ri tshe naye nga ndavha ya nyimele yo iteaho mara ri ḓo ḓi vha ri khou lusa muyani uri ri ḓi vha ri khou davhidzana naye u nyaga u ḓivha zwa uri o guma gai kana zwo fhedzisa hani so arali vhone vha tshi khou fhuri hafho nnḓa vhone vha khou dzholeliwa vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho nga madzina ndi ndo o rifha nda kha ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho
upfi ro livhuwa matshilo then eh, ro ṱangana 2018 eh, techniven tshikoloni okay hanefhe makwareni